Anyuolana noyiera mondo abed jakom mm. mar anyuola mm. mar dhoodwa. Mm. Abedo jakom anyuolano. Mm. Dho odu ma Kadwet. Mm. Dho od dho odwa matin matin dho odwa matin ma koro iluongo ni jokaniany ah, koro abedo hmm. anyuo abedo jakom hmm. abedo jakomno Atimo gik mang'eny. Mm. Oyudo ka ne skul onge karwa nikech mm. nonyuolwa e dho nam ne wan mana gi ji dhi mana nam mm. ka giki ka pira auchiel ga auchiel mm. abedo jakom mm. wagero skul karwa ka mm. miluongo ni Maguti Primary School mm. Mano oger gi tekona ka an jakom. To yier anyuola mar dhoodwa miluongo ni Kadwet moting'o moting'o dhout Adwet duto. Mhm. Moting'o Kubuya, Mm. Kogweno, Karabondi, Kamser, Kakwajuok, mm. Kajieyi, abedo jakomgi. Uh -huh. Ka kanyo Riaga wuon Ogalo Ker. Mm -hmm. Akori chak iyiera jakom Dora Chuonyo. Dora Chuonyo mochakore Uma nyaka kabondo ka jabedo mm -hmm. kinwa gi kichi mm -hmm. gini mm -hmm. achak abedo jakom dora chonyo mm. koro abedo kamano mm. akayudo kanti ma Homa Bay mm. Homa Bay bedo kanti jodongo chako chokore Homa Bay moriwore Josuba mm. gi Karachuonyo Ochako yiera abedo jakom mar kanti.
Ma Homa Bay. Kariaga pod ngima. Uh mhm. -huh.
Koro abedo jakom jodongo e kanti ma Homa Bay. Uh mhm. -huh. Akoro wawuotho e bwo Riaga wuon Ogalo. Mm. Ka Riaga wuon Ogalo tho, mm. e dwe mar ochiko higa mia ariyo gi apar gabich mm. koseike mm. to sekretari mare ni iluongo ni Adero Sawa.
Noja kanye? Adero Sawa en jasakwa modak Awendo. Mm -hmm. To an ni wan memba mm. mag Riaga. Adwa noluongo buro fafa mm. e dwe mar ochiko mm. koluong buro fafa mm. jodongo nowuok kon gi kon wuok Siaya wuok Migori wuok Homa Bay owuok Kisumo mm. jodongo nodhi ochokore ofafa kanyo mm. ka gitimo paro mm. Mondo ng'ata achiel kuomwa majuogo mako mm. orit kom riaga. Mm. Kane wadhi jodongo dhi kanyo, mm. adera ne dwaro. Jodongo duto nowacho ni ooyo, jandike mabedo oyudo ka bisop moro hmm. miluongo ni Opiyo ma a Kawabwayi hmm. oseneno fweny modhi ong'isa dera hmm. ni fweny mar Nyasaye wacho Minya ndike mabedo kiny. Mhm. Kata kamano ka Nandera obiro Ofafa, Mm. Aria po ne idwaro. Mm. Bishop no nobiro chung'. Mm. Kane bishop no biro ting'o bade, Mm. to wach Nandera Mm. nyocha biro dalani Mm. ma ng'isi fweny a kwa boy mabiro nyaka sakwa mm. mang'isi fweny ni fweny mar Nyasaye owacho ni nyandiko ema mako lodhriaga mm. jodongo kane owinjo kamano e ot kamane wachuoywa piny mm. jodongo nowacho ni kare obed mana nyandiko mano e kaka noyiera ofafa ofafa mabedo interim dweche adek mwalando ni koro wabiro dok mm. bang' interim no mondo koro ng'ama nigi dwaro obi mondo wawuo mm. kane wadok bang' dweche adek mm. onge ng'ama nobiro mm-hmm. koro ne jodongo opwodha mm. ni koro yanikobuno ngadi in e ker mar luo mm-hmm. Emomiyo angiro da kel nyaka sani nikech kata Nyasaye be noneno.
Koro kinde ni oyudo ka otondi nitie. Hey. Uh, nitiere nyasi mane notim kendo mar sidho tondi.
Iwinjo? Uh. Otonde no yer kariega pod ngima. Oh. Mana anakia. Aha. Ne ok ndalona. Kinde kinde, Eno kinde ye- mane gi yuare tok safar mar Libya cha. Ero. Oh.
Emane jo siasa okete otonde. Aha. Ok jodongo. Aha. Siasa mane okete awendo. Aha. Koro kane okete to koro ywaruok ne nitie. Koro an iyiera Mm. kotondi then oketi kariaga pod ngima koro an mawuoyo ni mm. kane oagni noketo tondi ni to igolo riaga an nyandiko ni gi ng'ato nolala bong' ma secretary mara ne watero wach e high court ma court nochungo yiero yiero mar otonde ma kot nowacho ni riaga e ker nyaka kot rum omiyo ne riago tho ka en ker chik mar luo council of elder ni bende inyalo yier ker moro ka moro pod ngima tiyo chik mar luo council elder hmm. ok nyal yier ker ka ker moro pod ngima hmm. mondikie katiba marwa man ka registra hmm.